Nôl â ni. Felly, be wnewn ni nawr, jyst i wneud yn siŵr bod ni'n cynhesu eto ar ôl hwnna, jyst i wneud yn siŵr bod curiad y galon ddim wedi mynd lawr yn rîysel a bod ni'n cario ymlaen, bod y gwaed yn pwmpo rownd y corff. So just to make sure that we haven't lost the benefit of all that lovely warm-up that we did in the first half, we're now going to do a little bit of hopping. Yay! Hop, hop, hop, Beatrice, ti'n barod? Oce. Ydych chi'n gallu gweld ni? Ydych. Oce. Beatrice, dyma i'n neud hops. Pa fath o hops ti'n lico neud? Ti'n chwarae? Oce. Ti'n hoffi neud hop fel kangaroo? No, I like, I like hopper bunny. Alright, ti'n hoffi neud hop fel bwni. Ti'n gallu neud hop fel bwni i fi?

Dyma ni nawr. Os ych chi'n teimlo bod chi wedi cynhesu digon, rhaid ni jwmpo lan a lawr eto, os na, cliciwch coesau. Allan. Hefyd, cliciwch coesau tu ôl. Os chi awydd, dod â breichiau mewn hefyd. Just rhywbeth nawr. Freestyle yw hwn, oce? Okay? Amser freestyle. Newch beth bynnag chi moyn. Yn y fe, Bet? Mi eisiau chwerthin nhw, sir? Mi eisiau gwenu? Mi eisiau bod yn hapus? Bod yn hapus? Byddwch yn hapus? That's Beatrice's message. Be happy, okay? Mae'n amser caled, byddwch yn garedig, byddwch yn hapus. Be kind, be happy. Do your best. Clean off. Alright, dyma ni nawr. Dyma y workout. This is the workout. Dyma be ni'n mynd i fod yn neud. Ni'n mynd i fod yn redeg ar y spot. A ni'n mynd i neud hwnna. Ni'n mynd i drio neud

Troi fy ryn. Deg, gael gweld. Un ar ddeg. Da iawn, Bet. Deuddeg. A cael rest bach nawr am bymtheg eiliad, oce? Bydwch chi sy'n laddo, neu fydd yr, uh, pwysau gwaed chi a'r um, Curiad y galon yn mynd lawr. But don't sit down though, okay? You need to keep, you need to keep that heart rate up, okay? Mae'n bwysig. Gyd i eistedd lawr, achos o ti'n neud yn byd. You can sit down, yeah. Nawr, ni'n mynd i fod yn neud, neidio fel Jack. Okay? Yeah? Neidio fel Jack, okay? Neidio fel Jack, okay? Jumping Jacks. Neidio fel Jack. Dyna beth ni'n neud. Ti'n mynd i neud y bed? Na. Os oes problemau gyda chi o gwbl yn neud hyn,

Nawr, ar ôl gorffwys am ugain eiliad, we rest now for 20 seconds, just to recover from that hard work. Give our heart a bit of a rest, yma. Rhaid hoi bach, cymryd dŵr, bach o ddŵr. Gweithio bod digon o ddŵr gyda chi, mae'n mor bwysig a fe dŵr. Tron i'r mawr y corff, mae'n mor bwysig a fe dŵr. Ta beth, mae'n helpu ni i fyw. Okay? You cannot live without water. You need it. You need more during these times, okay? Calabil.

Pump, chwech, saith, wyth, naw, deg, unarddeg, deuddeg. Dyn ni'n cynghori chi wneud drwy'n os oes cefn tos gyda chi. You could, get, just, you could just do a light lifting, okay? Of the knees. Alright? But don't bring them up. That will aggravate your back. Okay then, nawr, ni'n mynd i wneud sgio. Pwy sy'n hoffi sgio? Ti'n hoffi sgio? What is it? What is it? Exactly. What is skiing? Fi erioed wedi bod i sgio. Fel hyn ni'n mynd i wneud. Ski. Ski jumps, right? Ski hops. Ni'n mynd i wneud hwn. Whoosh! Whoosh! Whoosh! Ti eisiau gwneud hynna? Ie. Oce de, ti'n barod? Ni'n mynd i 14, 14, 14. Symryd ti'n ei nhw gyd, na faint bynnag ti moyn. You do as many as you can. Barod?

Dau. Barod. Helo! Nawr, ar ôl rest bach, i geneiliad. Ie di chwarae fyna, plis cariad bach. Oce, i geneiliad. Whoops it is. Ni'n mynd i wneud cylchoedd briche. O'n i'n mynd i wneud fel hyn. Nofio. Nofio. Swimming. Nofio. Front crawl, oce? Okay? Siw you're all missing swimming. Mae Beatrice yn gweld eisiau nofio yn fawr iawn. Dim pwll nofio, ond yma. Oce. Okay.

Bye bye. Going out to get his exercise of the day. Gobeithio fyddwch chi gyd yn neud hefyd. A fi better so fi mynd mas nes ymlaen. We'll go on our bikes. OK. Betty Boobs, ni'n mynd i dyn arall nawr te, ni'n mynd i hwn. Ti eisiau neud hwn gyda fi? Mae hwn yn sport. This is called the shuffle, the next one, OK? Ni'n mynd i just... 13, right?

Right, dwy fach arall. 13, hop, 13, hop. Good rest, 30 seconds nawr, oce? Okay? Yeah. Cymryd dŵr. Now that really should have got your heart rate up, okay? okay. I just buy Sally Bale, yeah. A gobeithio bod chi gyd yn oreit. I just buy Sally ah. Bale. Mae'n bwysig cadw'n iach yn dweud. Bwysig cael sport. It's important to have fun. Are you just

Dangos, lan a ti, barod, a ni'n mynd i deg y ryd. So, fel ti ar bike, fel ti ar bike. OK? Croes y ffrind rhywun. Woo, woo! Ble ti'n mynd ar dy feic, Betris? Ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha! Ddim cweit fel e, mwy fel un, mwy fel un. Ond mae Betris eisiau gwneud e fel e.

Don't know. You don't know. Oce, okay, dim ond. A nawr, ni'n mynd i fynd nôl i'n rhedeg ar y spot, oce? Okay? Sorry, mae'n just... Tri, pump, chwech, saith, wyth, naw, deg. That's ten. Dau, tri, pedwar, dim, chwech. If you're feeling very energetic, get those knees up. Get them up. If you're not, keep them down low. If you're really, really having problems,

Ww! Mae'n bwysig, bwysig wedyn neu cool down, fel bod popeth yn mynd nôl i'w le, fel bod y galon yn mynd nôl i fel oddi mewn i orffwys, fel oddi cyn i chi ddechrau ymarfer. A bod y cyhyrau i gyd yn mynd nôl i'r cyflwr oedd nhw yna fe cyn i chi ddechrau ymarfer. And that so your muscles then go back to their former state, back to a state of rest as they were before you started.

Wel, ti'n gallu cerdded yn araf? Yn araf? Can you walk slowly for me? Ti'n gallu dangos pa mor araf ti'n gallu cerdded? Ww, cerdded yn araf. Ww, araf, slow. Araf, slow. Araf, da iawn Beatrice. Da iawn Beatrice. Slow it right down. Pwy sy'n cerdded yn araf? Who do we know that walks slowly? Um... Robot. Ydy robot yn cerdded yn araf? Robot yn it. What e? Na robot. Mae ar y robot. Mae ar y robot. Robot yn cerdded yn araf. Neu robot. Na? Dwi'n gorfod dweud mae am y robot. Lle mae am y robot, mae am y robot. Okay? Yeah. A nawr lawr i stretches, okay? So ar yn sefyll, ni'n mynd i wneud rhywbeth sydd yn stretcho fan hyn. Okay? The glutes, yn penolau ni. Be ni'n mynd i wneud? Bach yn tricky, rai falle. Okay? We're going to cross our leg over this leg. Le. Good. Right, o fy left, oce? Okay? Fe dros y chwith. A ni jyst yn mynd i ystod nhw yn y fa, oce? Okay? Gellu bod bach yn tricky. O, na i roi brechau lawr, oce? Tri, pedwar, pum, chwech, saith, oed. Oce? Le mae'n edrych o'r ochr. Fel mae'n edrych o'r ochr. Oce. Nawr, yn ar y bach, lawr i llawr. Da ni'n mynd i eistedd nawr. ar y penolau, ond am sitting bones, gyda'r traed yn cyffwrdd o'n blaenau ni, chi'n gallu gweld y siap diamwnt, okay? y diamond shape o'n blaenau ni. Ni'n mynd i roi un penel yn fyna, un penel yn fyna, a ni jyst yn mynd i bwyso yn erbyn y coesau ni i agor tu fewn i'r coesau. In the thigh stretch. In the thigh stretch, okay? Just with your feet in front of you, sitting on your sitting bones, pushing your elbows into your knees.

Ok, a swab. Ok, coes chwith, left leg. Coes dde, yn cyfrodd y goes chwith. Ac yma ysnes. O, mae babi'n sal. The baby is sick. O, dia, dia, dia, dia. Beth sy'n bod ar y babi, Beatrice? O, mae gwres yn hi. She's got a temperature. O, beth sy'n bod yn hi te? Ok. Ok, nawr, ni'n mynd i wneud stretch i'r cefn, i waelod y cefn, ok, lower back stretch. So, gorfod lawr, gorfod lawr, a cwtio coesau at y chest. Chi'n cael ei gweld fi? O de, cwtio coesau. Mae hwnna'n really nice i'r cefn, ok? Dal hwnna'n bymtheg eiliad, hold it for 15 seconds.

Y llaw dde, y llaw, right hand. Um, pen ar, ar y llaw, head on your hand. Bring your left heel to your left buttock. Okay? Sef y chwyth i'r chwyth. A stretch. Dala am bymtheg eiliad, please. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Brichio fel hyn, on your forearms. Okay? Yn fflat ar y llawr, yn edrych lawr. Okay? Head faces down. Okay? Lawr yn ni, fflat ar y llawr, and then just push the shoulders away. Push the shoulders. Okay? Mae'r ysgwyddau yn codi. Dim ond yr ysgwyddau. Cadw bol ar y llawr. Your belly, your hips, your legs remain fixed to the floor. It is an abdominal stretch, not a back stretch. Pen lawr. Head looks down. Shoulders nice and relaxed down the back. A'r cefn. Ok. Ok. Nawr, ni'n mynd i mewn i'r hip flexes. So coes dde, right foot forward. Ok. So mae'n rhaid mae'n drefn. O na. What am I doing? Right hand within the right foot. Wedys i bod fi wedi blino do. I told you I was tired. Oce. Oce. Swap the legs, swap y coesau, coes chwith, left leg. Oce, left hand within. Oce. It's a little bit too much. Wedi wneud gormod ar y stretch fyna. Dim gormod. Any pain, pull back, oce? Dim poen. Ok. A ni bron yna. Nawr ni'n mynd i ddod i eistedd. Croesi coesau, or whatever's comfortable for you. Coesau o'ch blaen chi, coesau wedi croesi, beth bynnag sy'n gyfforddus i chi. Nawr ni jyst yn mynd i stretcho y cyhyr y fan hyn, oce? Okay? Top y cefn i lawr, y lats, alright? Ni jyst yn mynd i ymestyn. Rhaid y breichiau fel hyn. Do not interlock fingers, oce? Okay? Just rhoi nhw un o flaen y llall fel hyn, oce? Okay? A lan. a push, a ni'n cadw rhein yn soft, ok? Y pennelinau yn soft. Un, dau, tri, ac yn ddadlu, a push. Ok. Ac o'r ochr, mae hwn yn edrych fel hyn, fel gweld. From the side, this is what it looks like, and we're just pushing gently up, ok? Pushing away from the body. A nawr ni'n mynd i wneud hwn ar gyfer y cefn uchel. The upper back. Our arms are exactly the same as before, fel oedden nhw o'r blaen. OK? No interlocking fingers. Elbows kept soft. Popeth yn feddal fyna. OK? A ni'n mynd i wthio i ffwrdd, and as we push away, now we can round, and we bring our head to our chest. Mae'r pen yn dod lawr nawr. Head, pen. Oce? Oce, hynny bron y gorffen. Nawr, ni'n mynd i godi yn araf, fel bod neb yn cael pendro, achos ni wedi dod a popeth lawr ei llawr. Nawr ni'n mynd i godi lan. We brought it all back down to the floor on a stretch curve. Nawr ni'n mynd i godi nôl lan. Oce? Lan â ni. Okay, a ni jyst yn mynd i wneud nawr rhywbeth sydd yn nestyn hwn, ond sydd yn really good stretch i ochr y corff hefyd. Okay, croesi goes dde, the right leg in front of the left leg, the right arm, over the side of the body, dros y corff, body, corff. Remember to breathe, cofiwch yn arlun, mae'n bwysig, a gwenu hefyd, plîs. a nawr dod o hwnna lawr, dod o goes nôl, coes chwith, dros y coes dde. OK, nadlu mewn, nadlu allan, a pwyso draw i'r dde. OK, chi'n teimlo fo gila fyna? Feel down there? Lawr yr ochr, down your side, lawr ochr y goes.

Yeah, we've not had very much sleep. Dwi ddim wedi bod yn sport. Wi wedi cael 5 awr. I've had 5 hours sleep. So, gobeithio wnaethoch chi joio. Sorry for the technical hitches. Sorry bod chi'n goffa gwylio fe mewn dwy ran. OK? Cymerwch ofal. Uh, byddwch yn ddiogel. Byddwch yn iach. Drychwch ar ôl eich gilydd. Look after each other. Cariad mawr. Bye bye. Hwyl!